Сәмсәр коллегалар, менә мин үткән елны, 1 э, декабрьдә 14 елның ВКонтакте сайтында шушындай группа булдырган идем. Әле менә бүген беренче видеоны гына төшерәбез. Мин сезгә инде бу видеоларда ничек итеп укытучыга үзенең блогын, сайтын булдыру турында сөйләмәкче булам. Иң баштан моның өчен менә 1-2-3 э, сайт карап үтмәкче булам. Беренче сайтны карап үтмәкче булам. Э, укытучы сайты. Менә бу сайт турында әйтмәкче булам. Сайт бик әйбәт. Эчтәлеге дә бик яхшы, ләкин уң якта күрәсездер, реклама чыгып тора. Әле яхшы чиракта гына менә шушындый реклама була. Күп вакытны монда үзегез беләсез, бигрәк ямьсез рәсемнәр. Апалар, абыйлар килеп чыга монда. Менә тагын бер сайт. Монда да шушындый ук реклама. Ни өчен килеп чыккан, ни өчен килеп чыга дисәгез инде, менә күрәсез, монда бу э, сайт Юкос э, платформасында эшләнгән. Ә күрмәгән рекламалар чыкмасын өчен, шуның өчен сайтларны хост кирәкле хостинг орнаштыра кирәк һәм яхшы доменнар сатып алырга кирәк. Без сайт ясаган вакытта әллә ни күп акча туздырмыйбыз. 100 тәңкә домингә түләргә кирәк булачак. Менә мин үземнең кайбер сайтларымны сезгә күрсәтмәкче булам. Бу сайтлар инде минем иң беренче сайтларым 9-10 елларда ясалган сайтлар. Э, күбесенең мин аларның шаблоннарын үзгәртмәкче. Э, үзгәртергә дә телим, ләкин бу сайтларым Яндекста, Гуглда индексация булганга күрә, мин аларны үзгәртүдән Тукталам. Хәзер үзебезнең сайтны ясар өчен без нинди адымнар үтәчәкбез? Иң беренчесе сайтның темасын сайлау. Кемдер татар теле укытучысы сайты дип авыл укытучысы язмалары дип үзегезгә менә шушы сайтыгызның темасын уйлыйсыз ләкин төрле кешенең төрлечә булырга мөмкин кемдер укытучы сайты дип кемдер инде мисал өчен котлаулар сайтымы һәм башкалар һәм башкалар бәлки мәктәп сайты да булырга мөмкин без икенче адым ясап хостинг сайлыйбыз анысы инде мин сезгә күрсәтеп үтәм һәм бергә хостингны сайлап алып анда теркәләбез өченче доменны регистрация үткәрү доменны үзебез сайлап алабыз һәм регистрация үткәрәбез. Менә шушында гына инде 95-97 сумнар акча кирәк булачак. Дүртенче. WordPress-ны ничек итеп хостингка урнаштыру. Бишенче. Һәм анарга WordPress-ка беренче ничек аны килергә, беренче үзгәрешләр кертүне өйрәнәчәкбез.

җиденчесе wordpress-ка кирәкле плагиннар урнаштыру менә инде ул дөрес эшләсен өчен һәм күпмедер бизәлеше матуррак булсын өчен безгә плагиннар урнаштыра кирәк булачак Бизәү. Беренче мәкалә язу. Менә мин сезгә ничек иттереп э, мәкаләне язырга, э, мәкаләне мәкаләне урнаштырырга һәм мәкаләбездә ничек иттереп рәсемнәр урнаштырырга Мин шуны сезгә аңлатып үтәчәкмен. Сайтны ясау гына түгел, аны бит әле ул э, Яндекска индексациягә дә өстәргә кирәк. Ни өчен дисәгез, сайт ясап куйган белән генә түгел, безнең сайтыбызга э, кешеләр дә кереп, карарга, укырга тиешләр. Ә алар бер дә беренче дә э, каяндыр ссылка калдырмыйча, үзләренә килеп безнең сайтка кермәячәкләр. Ансын да өйрәнәчәкбез. Һәм инде 10-нчысы сайтның аналитикасы. Сайтка без э, счетчик куябыз, күпме кеше кергәнен, каян кергәнен карар өчен. Менә боларның барысын да без өйрәнәчәкбез. Менә шуннан соң гына инде безнең сайт әзер була. Бу бөтен үк адымнар түгел әле. Әгәр инде сез бик каты иттереп өйрәнәсегез килсә инде ул вакытта без дәвам итәчәкбез һәм мин сезгә инде анда атнага бер ике өстәмә дәресләр чыгарып барачакмын киләсе дәресләрдә без үзебезнең менә шушы адымнар буенча планыбыз буенча эшли башлаячакбыз уңышлар сезгә